My people, una good morning or good afternoon, good evening. I greet you according to una time. So, in case if you never know, na me be Anthony wey be the anchor man for First Aid Immigrant Solution. So, they say make I see try make I do the procedure the way that they feel am because the first video where I just felt drop this morning i just only talk say these things they exist but many people say me i still talk how the fit take by themselves apply Now say me i come computer me i quick show now the way they take dey do am so the first thing wey you do just go to your your your computer then make sure say you get web browser then just type www.chiesadibologna.it so make i go closer if you look the the website now be this once you go the website if you click on go or enter it go open this web page so the web page na im be this for my computer so this web page wey wey be this for my computer the man wey dey see by your right hand side of your screen so na that one be the the archbishop zuppi so na cardinal zuppi na be that one so the fund wey the money wey dey still dey help people for coronavirus na be this hand so once you just click on am e go take you to the next page wey will for see all the information wey they talk say they want take pay if you see am dey here but wetin i wan just quickly go now na this link this link wey dey here so wey e talk say caritas dot chiesa di bologna dot it slash fondo dash san petronio na you click once you click on i go take you to another page again so now this page na there na im dem for explain everything wey dem wan give you and how you fit take apply so you see all the money wey i fit talk for this first video so where are they interested in na this where this blue line this blue write up blue write up wey dem talk say e modulo which is module for english the module or e modulo you click on e go take you to the form so na the form be this so this form na there you for fill all everything wey you need so i wan just explain am very fast because of say time no be our friend you put your the person wey dey ask you put his surname for cognomen e last name or e given name you put am for the nomen the after the nashita you go put the date of birth and the place where for born am you see put am for there the physical code or codice fiscale of the person wey dey ask you put am for there then ad the address of the house wey e dey for bologna you fit still put am for there then after you don put am for there They put the zip code and the city where e dey you fit still put am for there then the one wey dem write say parochia de appartenenza na the the catholic church wey e house wey e dey close to e house or wey e belongs to wey e dey go na im be the the parochia appartenenza so most cases each house for italy get Catholic Church wey dey control dem. Most of di time na according to di quarters na so di church take dey control di area. So you write di name of di church. If na Santa Maria na im dey control una area, write am put for there. Den di name of di priest wey e dey pastor for di church, you write di name and surname of di

the ituo conto corrente so you put your account where you want to receive the money you want to get the alert then the next thing now the composition of the nuclear family the composition of your nuclear family now you put according to the way they dey for your easy way the ins they give person or where you go do for syndacati so the according to the way it take dey family one na the person wey dey ask you first start with yourself you put your surname your name your date of birth your then the the alagam

paratele for pikin na still filio or filia so if you don feel everything finish the the one way you know say if you no get pikin or you never marry you feel only your own you leave the rest blank so now so you take go go you come reach the but the middle nearly the bottom so whether they talk say Situazioni alloggiativa which mean say your situation of your house if you know say your house you dey house wey you know say you dey pay rentage you put am for a casa in affitto

you na here you for see write am put you see specify the health case wey the person get if you know say na disabled if you see specify for there then another thing wey dem come see talk for here artery sustain that means any members of your family wey still dey get other help so maybe e get ready to the fam uh, chita denouncer na the money wey dem still dey pay to those people wey no dey work or e dey receive any pension or the invalidita which is person wey dey disabled e dey receive pension or e dey a casa integrazione or bonus or others anyone wey you know say you dey benefit you specify am for there then If you wan see that any small situation, the reason why you wan describe the situation wey you dey pass through now wey you need their help you fit still write am for here you fit write small thing for there tell them say the money wey you dey receive too small na make you dey ask so the next other things na Carry car la carta de identidade requerente. Na here you for select the file where you click on. It e go take you to place where you for select the file which your carta identita where you already uh, eh, scan for your computer. If you don't select that one, it e say make you see, make sure say you click on this i read all the this thing na this one na to accept say you read everything wey you talk you read am after you don uh, click on this one before you accept that one this one wey i quickly jump now say me i quickly explain so na here you for still fit upload your easy or your last booster pack or any other document wey you get if you know say e dey autonomous any other document wey you take dey do your activities you fit still add am here then if you don add am you click if you, if you don select this file you click where e dey for your computer after you don click where e dey for your computer so you just click on select then open or apri once you don select if you go down for the this thing you see say you fit see select you fit see cancel if you made mistake see wetin i select just now now so you fit still cancel am or you select at the end of the day now you click on envia so once you click on envia na there e go tell you say you don finish the form say they don accept your form so if they accept your form they will tell you say Everything wey you do e dey ok so na so you go take feel am na this Invia na im go give you the right say you don fit feel am well so thank you case if you never subscribe please share this video and subscribe to First Aid Immigrant Solution so that anytime wey I upload new video you still fit get alert or you go fit still watch us thank you very much una bye bye.